Seň diýýäniňem dogry. Ýöne biz size ädim atanymyzda sizem düşüneňizog-a. Ony heli düşünemzok. Maňa şular ýaly ädim atylsa, men-ä düşünerdim. Bolýa.
Seň gowy görüp, duýgyňy aýdyp bilmedik gyzyň barmy? Hawa, bar. Bolanda sen şoňa gowy görýänligiňi aýdýan ýaly, maňa aýda.
Bar. Onda seret. Men seni näçe wagtdan bäri gowaryp duryn. Ýöne içimdäki gorkudan ýaňa ýanyňa gelip duýgymy aýdyp bilmemezdim. Eger-de ýüregiňde ýer bar bolsa belki bile bolarys. Menem seni gowy görýän.
Dynýan eken-a. Hawa.
Bar. Onda men gidip aýdaýyn oňa. Saňa-da kiçiräjik bir sowgadym bolar, meň şu gorsymy aýryp bereň üçin.
Ana, görýäňmi, samsyk, düşüneňog-a men seni söýenimi.
Näme üçin käbir gyzlardan oglanlar gaçýarlar? Şu günki temamyz şo hakynda. Meni bloklady, sms-ma jogap ýazanok, jaňama jogap ýazanok diýýän gyzlar. Birinji berjek soragym, siz ol oglanyň nämesi? Birinji gelnimi, ikinji gelnimi, üçünji gelnimi ýa ýaň bir halaşyp başladyňyz? Gelinler hakynda indiki sapar wideo düşürjek, şu wideomda men ýaň bir halaşyp başladygyny, gowy görşüp başlaň hemme zat gowy ýalydy, ýöne oglan birden ýitdi. Näme üçin bolýa? Esasy iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi belki siz oglana gyzyksyz bolansoň, sä erkek adam aýal adamdan tapawutlylyk bilen gözleri gije gowy görýä i hereketde gowy adaptasiýa geçýäler. Şoň üçin erkek adam maşyny gowy sürýä. Aýal adam öz rahatlygyna bakyp arkaýyn sürýä. Şoň üçin ýoldaşy mena şu haýal sürüp barýan aýaldyr diýýä, hakykatdan seretýä so aýal bolup çykýa. Sebäbi biz rahatlygymyza bakyp arkaýyn sürýä. Erkek adam hereketde gowy adaptasiýa geçýä. Şoň esasynda siz hereketde Bir aw hökgünde seredenok siz doly öwrendi indiki hereket etýän bir zada üns berýär. Düşünýäňiz? We siz öz şahsy çyzyklaňyzy aýyrýaňyz näme diýse bolýa janym hawwa janym seni barlajak telefonyňa sms ýazyp seni barlan başga oglan bolsa hawwa barlaý düşüniňiz öz şahsy çyzyklaňyzy aýyrýaňyz. To ýest gapdalyňyza ýolbars duran bolsa, ol gapdalyna ýolbars sizä, siz bolsa goýunjyk bolýaň. Olam sizi aýyp, alyp, iýip gutarýar we siz oň üçin gyzyksyz. Düşünýäňiz, siziň şahsy çyzyklaryňyz näme üçin bozulyp biler? Belki siz ejeden, kakadan söýgi alan dälsiňiz we söýgä mätäç bolup bulawlanyp doly dakylýaňyz. Ýa ejeňizden, kakaňyzy gabanýaňyz-da, meňem öz şahsy adyma erkek adam bolsun diýip bulawlana ýene dakylýaňyz. Olam duýýar. Şahsyçylyklaryňyzyň size ýokdugyny, liçnyý granitsalaryňyz ýokdugyny bilip arkaýyn hereket etýär. We doly öwrenenden soň siz gyzyksyz bolýaňyz, şoň üçin hem sizi bloklap goýberýär, sebäbi siz gyzyksyz. Ikinji sebäpleň biri, siz bul oglanyň şahsyçylyklaryny bozýaňyz. Ýagny iki sapar halaşdy, gowy görüşdi, görüşenden soň sen nirede Näme işleýäň? Kim bar ýanyňda? diýip arkaýyn hereket etýäňiz. Düşüniňiz, men on sekiz ýyl bäri, nä nesip bolsa iýul aýynda on sekiz ýyl bolýar bile ýaşaşýanymyza, toý edenimize we bäş sany çaga dogrup berenimiň hasabyna hiç haçan Röwşene Sen nirede? diýip gören adam däl. Tä erkek adam şu soragy halanok. Nirede bolamda näme, men bir işli adam diýýär. Şonuň üçin plan ýerde bolsam plan alaý diýjekdim. Niräkde sen diýip azajyk sözleri çalşyp bolýar. Düşnüňmi? A käbir gyzlar birküç sapar görüşdiler, oglan bilen tanyşdylar, gije ýatman gürleşdiler, boldy. Edil öz gelni ýaly alyp barýarlar-da. Sen nirede, näme işleýäň, oň ile gitme diýdim-ä. Şeýle alyp barýan oglanym sizi spiskden çykarypka, sen kim diýýä. Entäk meň alan gelnim däl. Sen kim? diýýä-de, spokýono çykaryp goýar. Şoň üçin wrode bi hemme zat gowy bolup duran ýaly, no oglan sizden gaçýar. Sebäbi belki ol siz bilen prosto gürleşmek isländir, hawa, dost bolmak isländir, siz bolsa uje oň şahsyjylyklaryny geçip dakylýaňyz. Düşüniňiz mähriban gelin-gyzlar. Hawa, siz hakda bir zat eşidip biler adam. Şonuň üçin birden jaňyňyzy alman biler. Ýöne sizi hakykatdan hem halaýan adam siz hakda sorar. Sizden sorar ýa-da şo çynmy, ýalanmy şeýle diýip eşitdim diýip. Düşüniňiz, şonuň üçin esasy oglan size gaçmagyňyzyň esasy sebäpleriniň ikisi siziň öz şahsy çyzyklaryňyz ýok, siz oglana dakylýaňyz ýa-da siz oglanyň şahsy çyzyklaryny bozýaňyz. Indiki wideoda nesip bolsa gelin-gyzlar Siziň jaňyňyzy näme üçin ýoldaşyňyz alanok? Şoňa jogap bolýan wideo ýazjak. Wideoň soňuna çen diňläniň üçin köp sag boluň!
Soň şuwagt bir maglumat okadym karoçi oglanlar diýýär günde dört müň sany söz ulanýar diýýär gyzlar bolsa sekiz müň sanyk diýýär interesno.
Hawa. Sebäbi size hemme zady iki gezek gaýtalamaly.
A?

Eger-de men manikýur edip oturan gyzy sögsem, olam gaharyna çalyp oturan lagyny alyp maňa zyňsa, olam maňa degmese, Şo gyzyň maňa boşuna lak atdygy bolýam. Nirden tapdylar?

Palatka bir model. Diýjek bolýan zadym şol. Ondan ondan ýara bir zadyň ilkinjisini etmeli ýa-da üýtgeşigini etmeli. Göçürdiň tap ýörän oga. Ýörän.